Abusuafoɔ, Dɔmakɔmfoɔ asiw ɔhene foforɔ na ne din ne Barima Dɔkta Ɔpɔn Kwarteng Amaniampong na ne coronation no ase no anaasɛ ne outdooring no ase no na ɔde n'anodisɛm reto dwa. Momma yɛntie no. Ɛwa kakra nti yɛbɛkyekyɛm episode by episode sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne hwɛ no

na yɛatum ano ho. Nea edi kan a ɛwɔ w'anisoade ho paa yɛ nwomasua ne mmabunu bɛyɛ din. Sɛnea me ɔkwasea nana yi bɛgyina hɔ ɛka nsɛm bebree faa me ho yi, ɔka nsɛm no koraa na me koraa m'ani agyinagyina. Na mese, Ah, na nsɛm wei ɔkɔnyaa ne he? Hane ne Nyame Sylvia a ɔka nsɛm wei nyinaa ba ntwa so kakra mpo yi? Wei nyinaa kyerɛ ɛkɔm adehyeɛ, mmɔdemmɔ a babɔ no wɔ me ne ho, me sukuu kurom, me nyini mu, m'adwumayɛ mu, m'adeɛ nyinaa mu. Esiane sɛ Hane mfiri nti no, kurom ha nipa biara bɔ ne ho bra.

Bɛ bi si akonnwa so na wɔtwe pɛpɛɛpɛ menante mprem kɔɔ sukuu dan mu na mehuu sɛ yɛn mma ne yɛn mmanana no behia nkrataa a yɛde besua adeɛ. Mpo ohu frɛ m'adehyeɛ sɛ me nana no behia krataa bɛfɔ twi ɛbɛyɛ mmoa ma yɛnya nkrataa supplementary readers bebree ɛbɔ twa wɔ ahemfie ha ɛkyɛ ma yɛyɛ sɛ sukuu biara nya bi. Ɛno akyi no, me ne me papa seɛ baako Ya Institutu Annual Academic Excellence Award for Best Male and Female BC Candidates, Ya BC nsɔre a bɛbɛkyerɛ no May yi ara mu. Yɛahyehyɛ sɛ bɛmma a dɔm akɔ ha nyinaa ne resɔs ɛbɛyɛ papa paa sen biara deɛ no, kyerɛ sɛ bɛmma a resɔs bɛba akɔbɛdi kan no.

Nso na bɛhwɛ no kyena yi mmerɛ yi mu, sɛ ɛba a, ba a ɔbɛdi kan a ne dɔɔso yɛ sen biara no, ɔno nso so bɛma no tete sika no twenty million, da a ɛyɛ ne sika yi two thousand. Deɛ a ɛyɛ yei no, meka kyerɛ akwamma nyinaa sɛ ɛyɛ ahyɛaseɛ. Menim sɛ Nyame boa a, na yɛwɔ nkwa ma afe biara yɛbɛyɛ, na menim sɛ Nyame bɛboa yɛn nti afe biara no, Ɛbɛpagya mu. W'anisoadehu ne sɛ saa ahyɛaseɛ ketewa wei no ɛbɛdane scholarship ama ɛbɛduru mmerɛ bi no yɛbɛfa saa akwadaa no ho ka nyinaa afiri SS nkɔ akɔdu university. Oh, what is that? What is it? Think and Akyerɛ afei mma yi adehyeɛ mmaa ne mmarima yɛ a yɛwɔ kurom ha ne bɛ a yɛwɔ aburokyire nyinaa sɛ, anammɔn yɛ atu yi, akwanya wɔ hɔ, nananom yɛabue yɛn ahemfie yi ne afɛmman apono toɔ sɛ mommra mmɛboa no na mommra mmɛyɛ mɛ establishing scholarship fund bi mfa nkɔ nsoro mu. Wo deɛ wo ntwa w'ani hwɛ abaayewa ketewa a ɔbɛgyina hɔ bɛkan me profile yi, yɛnhwɛ deɛ ɔbɛgyina ha. Ɛbɛ recite poetry yi. Akwammaa ne ma mmaa ne mmarima mahyehyɛ n'ano bra yɛyɛ peace competition wɔ kurom ha. Menim sɛ yɛade no a adagye ba ahemfie anim ha yɛhwɛ the raw display of excellence and intelligence. Akwam yɛwɔ adeɛ yɛ yɛwɔ nipa bebree ɛwɔ yɛn mma yɛn anan mu nso ho ho na mɛboa no na yɛn nso asene.